Fred Francis. Yeah,
Reit, wel mae gen i neges o lawenydd mawr i chi. I chi oedd yn rhy ifanc i fod yn weithredol yn yr ymgyrch i sefydlu sianel teledu Gymraeg, i chi gafodd eich amddifadu o'r cyfle unigryw yma i frwydro dros y Gymraeg trwy ddamwain eich geni, trwy'r ffaith eich bod chi ddim wedi cael eich geni ar y pryd, o'r diwedd, rŵan, mae cyfle wedi dod i chi nawr. Dyma'ch cyfle chi i ymuno yn y frwydr fawr yma. Ac felly, mewn difri, mae dyna werth i ni yng Nghymru, ynde? Ni gyd yn meddwl, un frwydr. Un frwydr, a ni wedi ennill hi. Gwyddelod y meddwl, un frwydr am annibyniaeth, am ryddid, dyna hi drosodd, ac yn raddol fach, mae'r um, bancwyr byd-eang a pobl eraill yn cymryd drosodd to. Brwydr parhaus yw'r frwydr am rhyddid. Brwydr parhaus yw'r frwydr dros yn gwlad ni. Ac i ni, Ac i chi yn y genedlaeth nesa, a daw y fraint nawr o frwydro o'r newydd dros y Gymraeg ar y cyfryngau newydd, ga i ofyn i chi faint ohonoch chi sydd wedi cael profiad hyd yma? Faint ohonoch chi yma, er enghraifft, oedd yn rhan o'r frwydr dros sefydlu BBEC tri? Chi'n cofio'r brwydr fawr o torri mewn i swyddfeydd um, uh, Gorfforaeth Archedu ac um, cymaint o bobl ath i garchaodd? Rhyw rai fan hyn yn rhan o'r ymgyrch dros BBEC 3? Na. Falle o'ch chi'n canolbwyntio ar yr ymgyrch dros sefydlu E4 plus 1. Hwna oedd yr ymgyrch o'ch chi'n rhan ohoni, ie? Na, um, dweud y gwir, doedd dim ymgyrch i sefydlu uh, Sianeli o'r fath yna. Ond mi oedd 'na ymgyrch dros sefydlu sianel deledu Gymraeg, rhywbeth unigryw yn y byd, rhywbeth oedd yn cael ei ystyried, ac sy' yn cael ei ystyried, yn un o gonglfeini ein diwylliant, yr hyn sy'n ein hasio i ni gyd fel cenedl, yr hyn sydd yn, i raddau gwahanol, ac i raddau mwy yn y dyfodol, gobeithiwn, ac yn y gorffennol, dyle fod yn perthyn i ni gyd, a dan ein rheolaeth ni gyd. Ond 'dan ni mewn sefyllfa newydd. Bydd y Llywodraeth yn dweud wrthych chi. Maen nhw'n dweud wrthych chi, da ni mewn sefyllfa o gwtogi. Sdim arian i gael. Da'r wlad yma, da'r wladwriaeth yma, da Prydain, does dim arian i gael. Hynny yw, mae, mae'n rhaid i S4C dderbyn cwtogi a torri ar ei gwariant fel pob sefydliad arall. Mae arian ni gyd wedi mynd. Wel, Cwestiwn yw, ble mae di mynd felly? Ydy wedi diflannu mewn y twll yn y llawr? Nadi. Mae'n arian ni wedi mynd i dalu'r bancwyr. Mae'r bancwyr wedi bod yn hap chwarae, wedi wneud colledion mawr, ac yn nawr mae disgwyl i bawb talu i gael nhw mas o'u twll. A mae disgwyl i'r bobl gwana mewn cymdeithas i dalu. Mae disgwyl i'r tlodion talu, mae disgwyl i'r cleifion talu. Mae disgwyl i pobl Cymru talu trwy beryglu yr unig sianel teledu Gymraeg sydd gyda ni. Ni sy'n gorfod talu dros y bancwyr byd-eang. A pam? Oherwydd y blackmail. Bydd y bancwyr yn dweud wrthoch chi, O ie, fedrwch chi ddim gadael i'r banciau farw, achos os ydych chi'n gadael i'r banciau farw, bydd eich economi chi i gyd yn mynd yn rhacs, bydd popeth yn diflannu. Maen nhw wedi aralleirio slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Rhaid i'r banciau fyw! Nid rhaid i'r iaith fyw, rhaid i'r banciau fyw! Mae'n gwbl hanfodol. Bydd yn neis cael mwy o wariant ar addysg, bydd yn neis cael mwy o ariant ar iechyd, bydd yn neis cael gwariant ar sianel deledu Gymraeg, ond rhaid i'r banciau fyw neu mae popeth yn diflannu. Felly talu am y banciau ydyn, ydyn ni. Dyw'r arian yma ddim wedi i di, diflannu o gwbl. A mae'r Torïaid, y Llywodraeth Torïaid, wedi bod yn gwbl ffyddlon i'w dosbarth nhw. Achos mae mwyafrif Y Llywodraeth Dorïed, mwyafrif aelodau'r Cabinet, ble mae i cefndir nhw yn y ddinas, the city, dim ond un dynas sydd yn y byd yn eu tyb nhw, wrth gwrs, sef Llundain, wedi gwneud ei harian yn Lloyds, wedi gwneud ei harian o ran swiriant, yn tanysgrifio, cymryd risgs i fod, yn neud ei, ei harian fel yna. Na, mae'n ateb eitha syml ar gyfer y dyfodol, sef dych chi'n gwahanu banciau, wrth gwrs y rhai sydd yn hap chwarae a'r rhai sy'n gwasanaethu ni uh, ar y stryd fawr. Ond na, dyn nhw'n eisiau rhannu hynny. Uh, byddai'n golygu bod chi'n gwarantu y rhai sy'n cyflawni gwasanaeth cymunedol a byddwch chi'n gadael i'r rhai sy'n hap chwarae fynd yn byst os dyna sy'n digwydd. Ond na, maen nhw eisiau hap chwarae gyda'ch arian chi. Gydag arian y cleifion, y tlodion, gyda arian y Cymry Cymraeg. Dyn nhw ddim yn fodlon derbyn hynny. Ac felly mae'r machine PR mawr yma yn dweud, does dim dewis, rhaid i'r banciau fyw. Mae'n rhaid i, i ni dalu am y banciau, rhaid ni dalu am y dyledion yma trwy aberthu'n gwasanaethau trwy gyhoeddus, trwy wasanaethu yn yr achos yma, yr hyn sy'n sylfaenol i ni fel Cymru. A mae'n deja vu. Yr hyn mae'r Torïaid wedi ei wneud, mae'n deja vu. Hynny yw, dyna ddigwyddodd yn 1979. A mae wedi bod yn waeth na'r sefyllfa yma. Dyma ydy'r calonded mawr i chi, ni wedi bod mewn sefyllfa waeth. Diwedd 1979, dwi'n cofio'n fyw, Rhagfyr 31, 1979. Dwi'n cofio rhaglen Gwilym Owen ar y, ar y radio. Mae rhai bethau sydd ddim yn newid. Um, ac mae'n cofio rhaglen Gwilym Owen ar y radio ac yn dweud ar ddiwedd y ddegawd yma, dwi'n siŵr mae'r bobl mwyaf siomedig yng Nghymru gyfan yw'r bobl sydd wedi bod yn brwydro dros, mor galed dros sianel teledu Cymraeg. Oherwydd, ar ôl etholiad 1979, pan etholwyd Llywodraeth Dorïedd yn San Steffan, er iddyn nhw addo yn eu maniffesto bod 'na sianel deledu Gymraeg i fod, mi wnaethon nhw cefnu ar eu haddewid nhw. Mi wnaethon nhw cefnu ar yr addewid. Oedd dim byd i fod. Ond fe gododd pobl Cymru. Fe godon nhw gyda'i gilydd. Chwiliodd Cymdeithas yr Iaith i rhan trwy herio'r drefn trwy weithredu to'r cyfres a crisialodd Gwynfor yr, y, y gwrthryfel trwy roi i fywyd, fel oedd yn gweld fod hyn yn gwbl allweddol i, i fywyd y genedl trwy roi i fywyd ar y lein a byddai fe ddim wedi llwyddo mewn vacuum. Ond fe lwyddodd o, oherwydd y gweithredu, ac oherwydd fod pobl fel Peter wedi trefnu bod miloedd o bobl yng Nghymru yn gwrthod talu i treth deledu, yn gwrthod rhoi sêl bendith ar frad o'r fath yma, yn mynnu sefyll dros Gymru. Mae'r galwad 'na wedi dod eto. Mae braint ar y genedlaeth newydd i gymryd rhan mewn brwydr o'r fath yma. Deja vu. Mae rhai pethau sydd ddim wedi newid. Chi'n gwybod pwy oedd Penderbandet y Torïaid yng Nghymru ar y pryd? Gŵr o'r enw Nicholas Edwards. Ac yn ôl cofnodion Cabinet, mae'n debyg oedd o'n rhybuddio y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain, Maggie Thatcher, lle, ll, oedd yn rhybuddio nhw. O'n nhw'n dweud, mi fydd na dyrfysg yng Nghymru. Bydd pobl yn sefyll fel un gŵr yng Nghymru. Os ydych chi'n mynd ymlaen, os ydych chi ddim yn anrhydeddu, eich, um, yr, yr hyn sydd wedi digwydd. Dyn ni wedi addo bod sianel dyledi Gymraeg i ddod. Chi'n gwybod beth, dwi'n mynd siŵr, ai Buddhist oedd o, ond mae yna reincarnation. Mae wedi dod yn ôl. Nick born again. Yn yr un Nicholas, mae wedi dod yma, pen bandit y Toriad yng Nghymru, mae o wedi addo cyn yr etholiad. Mae sianel deledu Gymraeg S4C yn ddiogel yn dwylo'r Toriad. Nick born again? Mae yma, mae wedi mynd mewn cylch. Yn un beth dwi ddim wedi deall yw mae holl pwynt athrawiaeth yr ail eni yw eich bod chi yn cael eich geni fel creadigaeth newydd, wahanol a well. Nid fel hen Dori eto. Mae wedi camddeall y syniad yn gyfan gwbl felly. Felly mae Nick born again, mae yma eto. Mae yma eto. i ddweud bod popeth yn ddiogel yn dwylo'r Torïaid, a 'da ni'n gweld bod o ddim. 'Da ni'n gweld bod y Torïaid uh, wedi yn brydychu ni unwaith eto trwy torri, torri ar, ar y ddewyd. Nawr, dwi ddim yn siŵr sut mae hyn wedi digwydd. Dwi'n ame Mae'r hyn sydd wedi digwydd yw bod y Torïaid yn Llundain yn hollol anwybodus o'r sefyllfa yng Nghymru. Oes unrhyw un mewn difri yn credu bod Jeremy Hunt, sef y Gweinidog yn y Llywodraeth yn Llundain sydd â chyfrifoldeb dros S4C, erioed wedi gweld unrhyw raglen gan S4C? Ydy o'n debyg fod o wedi ymweld â Chymru mwy nag unwaith neu ddwy yn ei fywyd? Ydy o'n gwybod unrhyw beth am y diwylliant Cymraeg? Ac eto hwn oedd o fewn chwech wythnos o amser ar ôl yr etholiad, o fewn yr adolygiad o wariant cyhoeddus i fod i benderfynu ar yn dyfodol ni fel cenedl a dyfodol yn sianel genedlaethol. Neidio i fyny wrth fynd ymlaen. Penderfynu Cael gwared y sianel? Na, amhosib. Cwtogi? Na. Um, be nawn ni? Cael gwared awdurdod S4C? Wedyn ni'n. A wedyn dod i ddim yma gyda'r uh, BBEC. Ni, mae, mae Peter yma yn um, o'r blaenllaw gyda clwb sydd dal yn cyng, uwch gyngrair cenedlaethol Cymru. Mewn pêl-droed. Dyw Hull ddim gyda llaw. Er i ni orffen y tymor dwytha yn uwch na Chaerfyrddin, wrth gwrs. Ond ar y cae pêl-droed, mae gan cefnogwyr, mae gyda nhw slogan sy'n addas iawn i'r Torïaid ar y pryd. Oedd ddim syniad be o'n nhw'n wneud. Beth yw'r chant? Petai e ddim yn Saesneg, fydden ni'n cael pawb yn y stafell yma. Petai e yn, uh, yn dechrau chantio. You don't know what you're doing. dyna di'r chant i'r referee, yde? A dyna sy'n digwydd. Do'n nhw ddim yn gwybod beth nhw'n neud. Do'n nhw'n neud ei fyny wrth ddod ymlaen. A felly, mi fedrwch chi maddau anwybodaeth o bosibl iddyn nhw. Fedrwch chi ddim am, maddau'r anwybodaeth i'r BBEC yng Nghymru. Nhw'n gwybod yn union beth nhw'n neud. Trwy cydweithio gyda'r Llywodraeth yn San Steffan, trwy penderfynu, ie, nawn ni cymryd drosodd Es Pedwrec, mi oedd y BBEC dan fygythiad mawr ei hunain, ac mewn termau cymharol, maen nhw wedi cael get-away cymharol rwydd. Maen nhw wedi cael rhewi y trwydded teledu. Nid rhyw toriad o 40 y cant i gychwyn, fel sy'n mynd i fod yn achos S4C, ac o, er mwyn wneud hynny, oedd rhaid nhw wneud unrhyw beth dros y Llywodraeth. Cymryd drosodd S4C. Ie, ie, cymrwch o drosodd rwan, fi gewch, gewch chi'n raddol gael gwared ohono fo wedyn. Ac mi oedd penaethiaid y BBEC yng Nghymru yn gwybod yn union be o'n nhw'n wneud. O'n nhw'n gwybod yn union bod yn golygu bod S4C yn mynd i golli cyllid nes dod yn anhyfyw. O'n nhw'n gwybod yn union be o'n nhw'n wneud, bod S4C yn colli annibyniaeth. O'n nhw'n gwybod yn union be o'n nhw'n wneud. O 2015 ymlaen, mi fydd yn rhaid i S4C cystadlu gyda popeth arall tu fewn i ymbarel y BBEC am gyllid. Colli annibyniaeth, colli y momentwm fel sianel, dim sicrwydd o gwbl. O'n nhw'n gwybod yn union be o'n nhw'n neud. Maen nhw'n gofyn i ni i adfer hen boster y chwedegau, bwrdd BBEC, Bwrdd Bradychu Cymru. O'n nhw'n gofyn i ni neud hyn mewn gwirionedd. A dyna pam Dyn ni'n galw ar pobl Cymru i ddeud 'na' i'r system 'ma. Dweud 'na' trwy casglu enwau, trwy ddod i gyfarfodydd, trwy ddanfon i mewn at y gwleidyddion, ond hefyd trwy gwrthod talu'r treth deledu at S4C hyd nes, a at y Llywodraeth sy'n cynnal y BBEC, hyd nes bod gyda ni sicrwydd o annibyniaeth Y sianel deledu Gymraeg, y S4C a chyllid digonol. Hyd nes bod hynny'n digwydd, dyn ni'n galw ar bawb, a mae nifer fan hyn sy'n rhy ifanc i fod yn berchnogion o bosibl um, trwydded teledu. Cerwch adre, anewch bywyd eich rhieni yn uffern, nes bod nhw'n cytuno i wrthod talu'r dreth deledu. Mae yna ffurflenni yn y cefn. Y cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw i arwyddo ac i roi gwybod i'r awdurdod priodol pan fydd eich trwydded yn dod i ben na fyddwch chi ddim yn adnewyddu'r trwydded oni bai daw datganiad yn rhoi sicrwydd am annibyniaeth a chyllid digonol ac felly dyfodol teg i S4C. Mae'n bryd i ni ddeud na wrth y, y, y drefn yn, yn gyfan gwbl. A mae hwn yn rhywbeth Mae'n ma, ma rhywbeth gwbl, gwbl sylfaenol. Achos mae'n mynd yn un ôl at, er, at y 70au, cyfnod cyn S4C. Ac yn olaf, byddwn ni yn licio jyst mynd â chi'n ôl at y cyfnod yna. Yn y cyfnod yna, dyna pam wnaeth ni ymgyrchu dros sianel deledu Gymraeg. Dros un sianel deledu, sef y hawl gyda'r Gymraeg, sef y rhyddid gyda ni fel pobl. Nôl yn y 70au, Mi oedd 'na raglenni Cymraeg ar teledu annibynnol yng Nghymru ac ar y BBEC. Pryd bynnag oedd unrhyw beth pwysig yn digwydd, oedd y Dolig neu rhyw priodas frenhinol neu rhywbeth fel yna, bydde rhaglenni Cymraeg, naill ai'n cael eu diddymu'n llwyr neu cael eu danfon i cael eu darlledu am hanner nos. Bydde dim unrhyw flaenoriaeth. A'r frwydr a enillwyd oedd cael sianel deledu Gymraeg y byddai blaenoriaeth. Bydde blaenoriaeth i'r Gymraeg ar yr oriau brig, a rŵan sianel gyflawn Gymraeg. Nawr, digwydd bod, oedd pawb yn disgwyl, trwy'r saithdegau, mewn y sector cyhoeddus, y bydde'r sianel deledu Gymraeg Fe ddwedodd y Torïaid yn eu maniffesto yn 79 mai yn y sector annibynnol, y sector masnachol oedd y sianel i fod, a pobl yn amheus o'r syniad, ond mor excited oedd bod ni'n mynd i gael sianel fel nes i gadael hwnna trwodd a nes nhw roi'r sicrwydd, y sicrwydd mewn statud. Dyna ydy'r statud sydd o flaen y Senedd ar hyn o bryd, sef y mesur cyrff cyhoeddus. Ac yn ôl y mesur yna, bydd hawl gan unrhyw weinidog y Goron yn Llundain naill ai i diddymu S4C yn gyfan gwbl neu gwerthu off i ryw gwmni preifat falle fydd yn methu, mae'r hawl gyda nhw i wneud 'na, trwy statud heb unrhyw drafodaeth yng Nghymru o gwbl. Mae'r Torïaid wedi dechrau ffindio eu traed, maen nhw wedi dechrau mynd yn hy, maen nhw'n hyderus, maen nhw'n herio ni. Y cwestiwn yw, ydyn ni Yr un mor hŷ ac yn hyderus yw herion nhw ac i wneud y safiad dros S4C. Yn y cyfnod yna yn y saithdegau, mi oedd y rhaglenni Cymraeg ar bob math o o oriau, dim sicrwydd, dim gwasanaeth cyflawn o gwbl, ond oedd brwydr gyda ni. Oedd, o'n i'n brwydro dros nod Nawr, yr hyn dyn ni'n neud yw ceisio peidio colli yr hyn sydd gyda ni. Chi'n gwybod be? Mae hynny'n wir yn bob maes arall hefyd. Yn ôl yn y 60au a 70au, brwydro dros Deddf Iaith, brwydro dros mynnu bod Swyddfa Post, bod BT a pobl eraill yn gwneud defnydd swyddogol o'r iaith Gymraeg. O cyfnod Thatcher ymlaen, holl wasanaeth yma yn cael ei preifateiddio, colli tir, maes ar ôl maes ar ôl maes. Yn cymunedau Cymraeg, le mewnlifiad yn dechrau yn y chwedegau a saithdegau, dach gweld perygl i ddyfodol yn cymunedau Cymraeg. Beth oedd y conglfeini? Wel, petai ni wedi mynd ati, byddwn ni'n dweud, byddwn ni'n licio cael marchnad tai leol. yn ytrach fel bod pobl leol yn cael y cyfle. Dyna yw'r cyfle rwan. Dyna oedd yn digwydd pryd hynny. Oce, oedd ambell estate agent yn eitha rog yn rhoi arwydd for sale i fyny pan oedd y tourists yn, uh, yn cyrraedd i trio gwerthu tipyn o tai haf. Ond rwan, colli tir. Llawer iawn yntau ddim hyd yn oed yn cael ei hysbysebu'n lleol, yn hysbysebu ar y we ledled gwledydd Prydain. A petai yna un peth i gynnal yn cymunedau Cymraeg bychan, yr hyn fydden ni'n wneud, trefnu, yw bod yna ffocws naturiol, wedi cynoli ar y dyfodol yn gobaith am y dyfodol, ysgol, yn ein cymunedau pentrefol. Colli tir eto ydyn ni. Ar bob ffrynt! Yn y frwydr dros Gymru a'i dyfodol, da ni'n colli tir. Ond does dim unrhyw ymosodiad arnon ni. Wedi bod mor blatant â'r ymosodiad ma ar Esbydrec, doedd neb yn credu y gallai fe ddigwydd. A fel wedodd Angharad, yr hyn maen nhw'n wneud yw ceisio cymylu'r mater, fel bod pobl ddim yn gweld yr hyn sy'n digwydd. Na, dyn ni'n cyhoeddi bod y fygythiad yn un real. Dyn ni'n mynd ac o golli hyn, nawn ni colli'n hyder fel cenedl, a ddeith popeth arall hefyd. Galwad ar bawb felly i wneud y safiad, i wneud y safiad, i ddweud na, gan ni drafod sut i ddweud na, ond i gael cymaint â phobl â phosib i wrthod talu'r treth deledu, arwyddo i henwau ar y rhestr na fydden nhw ddim yn adnewyddu i trwydded teledu. Fues i, sori, hwn yw'r stori olaf i gyd. Fues i dau tri mis yn ôl yn Burkina Faso yng ngorllewin Affrica. Hynny yw, da ni'n um, ymwneud â crefftwyr yn y manna yna, ond oedd yn prosiect, mae yn falch bod um, Tom gyda, e, gyda ni, prosiect gyda Cymorth Cresnogol hefyd. Mae, mae prosiect ar ymyl y Sahara. lle mae yna cymunedau o bobl sy'n gweld yr anialwch yn dod yn nes bob dydd yn difa y tir amaethyddol. A mae'n prosiect i ceisio creu tir trwy ddulliau dyfeisgar newydd, creu dyfodol gwell i'r tir, gwella'r tir a'r cynnyrch fel bod y bobl yn gallu bwydo'i hunain yn lle bod newyn yn rhemp. A fe aethon ni yna, a fe aethon ni gan bod ni wedi um, y partnerau, a diolch yn fawr i um, wedi saith am roi sylw i'r prosiect hefyd, um, bod ni wedi partnerau gydag um, cymunedau ac ysgolion ac eglwysi yma yng Nghymru hefyd. Ddeith ni yna gyda baner y ddrai goch, y faner yma. Ac o'n nhw'n syllu ar y faner yn dweud, beth yw ystyr y faner yma? Wrth gwrs, rhaid mi jyst wneud rhywbeth lan wrth feddwl. Mae'r ma ateb. A wedys i wrth nhw, chi'n gweld y pawen na? Mae'r pawen na yn pwyntio at uh, Sahara, na fo'n seipa. Peidiwch dod yn nes. Ddech chi wedi dod mor bell a hyn, so chi'n dod ddim bellach i gymryd drosodd yn tir ni, yn cymunedau ni. Dyna pam mae'r ddraig o'ch blaen chi yma heddiw. Heb esbyrnreg o golli popeth sydd gyda ni, mi fydd 'na anialwch diwylliannol yma yng Nghymru. Dyn ni'n dweud, gyda'r ddraig, dim pellach. Dyn ni'n dweud na, gwrthodwch talu'r dreth deledu.